Indi mähriban jigrerim, şu taýda bir ýaý açyp, sorag-jogap alaýlyň. Soragyňyz maňzyňyza batmaýan ýeri barmy, düşünmedik ýeriňiz barmy? Ber jigim. Ýaşym iki sany oglum bar-da, indi siz diýýäňiz çagany alty aýdan soň tanap bolýar diýýäňiz. Alty aýdan soň-da iň ir alty aýlykka. Indi men şuňa gijä galdym şony tanamak üçin. Ýok, iň ir alty aýlykka tanap bolar diýýän. Gijä galdyň diýemok.
Şu mahal siziň içiňizde diýseňiz, men tipimi tapdym. Men mysal üçin tipi, içiňizde tip ýedi bar bolsa şadyýandyrlar. Emma bisabyrdyrlar, geleňsizdir, tygşytsyzdyrlar. Indi tip, tip ýedi şeý diýse, indi men şeýdip gitmelimi? Ýok, jigim. Sen mysal üçin mugallymmy sen? Ýok, buhgalter.
Buhgalter mysal üçin näme bolýar? Bir gezek ýalňyşdyň däm, yzyna düzetip bolýarmy şony? Düzetip bolýar. Ony düzetip bolýar.
Ony näme etmeli? Şoň üstünde işlemeli bolýar. Şonuň üçin jigim, gijä galmadyň, tapyp bilersiň. Indi näme üçin ir 6 aýlykka diýýär? Sebäbi şu ir şu 0 ýaş bilen 6 ýaş arasynyň üstünde köp durýar alymlar. Şo esasy fundamentin oturýan döwri şol eken, fundamentin çagada. Şonuň üçin ir gözünden tapyp näme etmeli bolýar? Hä, siz mysal üçin 6 ýyllap garaşsaňyz, 7 ýyllap garaşsaňyz özüňizem taktakam bilersiňiz oň geleňsizmi, şadyýanlygynymy. Emma şony siz eýýäm alty aýlykka bilseňiz näme edip bolýar, şoň oýnamaly oýunjaklary deň däl eken mähriban jigilem. Hä jigim? Diňe ýaňky tiplerini bilemizden soň çagalaň oýnamaly oýunjagy, okamaly hekaýalar şo barada şony nirden bilip bilmeli? Ine ine ine. Şulaň üçin hemme zat ýazgyly. Ilki bilen çagamyň mirajyny tapjak. Okaýaň, mizajyny tapýaň. Dokuz sany mizaç çagalar hakynda maglumat berýär. Sen okarsyň we ýanýoldaşyňam okar. Ogluňa, ogluň bar, gyzyň barmy? Oglum. Ady näme? Kerem.
Kereme diýersiňiz, ýanýoldaşyňyz oturyp, Keremiň tipi şu diýersiňiz. Näme üçin? He, Keremiň ene-atasy sizdirsiňiz. Indi siz ony bileňizden soňra, soňra öz tipiňizem taparsyňyz. Ene-atalar bardyr, tip bir ene-atalar hakynda, tip iki ene-atalar hakynda diýip. Ondan soň tapaňyzdan soň size maslahat berýär. Adyňyz näme siziň? Gunça. Gunça jigim diýýär.

Şonuň üçin näçe finans ýagdaýy gowam bolsa çagalaryna baryň alyň diýibilmezler. Hemme zady ykjam hereket edýärler. Şonuň üçin etmez zadyň şunuň içinde hekaýasy hem bar, oýunjaklar hem bar jigim. Hawa, serediň mugallym şu ene-atana biziň özümiz şu wagtky ýagdaýy öwrenýäs-de sizden şu mugallym. Aha. Indi biziň özümizde ulylar bilmeýänleri bar. Aha. Indi şol şu şu zatlara düzediş geçmek üçin belli bir çäk barmy? Indi seret şeýle bir zat bar. Adyň näme seň? Muhammet. Muhammet, jigim, seret indi. Tipikiler mähirli pidägär, duýguly, güler ýüzli, ýardamsöýer, jomart, merhemetli, täsirli, alçak göwünli, dost janly, daşy açyk, hamyra duýgudaş, rehimli, gürrüňdeş, myhmansöýer, ýuka ýürekli, söýgüli bolýarlar. Şulary dogry ýetişdirsek. Haçanda sagdyn alma bolup ýetişende, mähriban jigim, şu aýratynlyklar bar tipikilerde. Emma şolary özümiz ýaly etjek bolsak, ýa almaly oýunjagyny almany ters oýunjak alyp bersek, Ýa onda bula bu çagalar minnetçil bolýar, duýguçyl bolýar, öýkelek bolýarlar, gabanjaň bolýar, ynanjaň bolýarlar. Birem gaýgyçyl bolýar, sütemgär, gepçil bolýarlar, birem ýalançy bolýarlar. Indi serediň, şu ýaşyl taraplarynyň gyzyl tarapyna geçmegine biz sebäp bolduk. Indi sen indi näçe ýaşyňda? Şu ýigrimi dokuz.
Ýigrimi dokuz ýaşyňda.
Indi näme diýmeli? Men şu gyzyl taraplary aýryp, ýaşyl tarapymy köpeltmeli, oň üstünde seni işlemeli bolýan. Indi seni hiç kim düzetip bilmeýär. Sen özüňi özüň düzetmeli bolýar. Ýigrimi dört ýaşdan soňra. Indi sen näme etmeli bolýar? Ejeňize, kakaňyza görä dogry çemeleşmeli bolýaňyz. Ýagny mysal üçin käbir ejeňiz barda tipik ejeleňiz, günde mysal üçin üç gezek jaň etmelidir. Emma tip 5 ejeňiz bardy, ýylda üç gezek jaň eden. Halana ogşam köp jaň edip dursaň. Mam soragyňyz Mähran jigilerim.
Meselem, Ejede kakada tepik bolsa oňşarlarmy? Indi seret. Ýa-da başga bolsa.
Adyň näme jigim?
Islam.
Indi İslam. İslam jigim serediň indi. Öýde mähirli ýardam söýer kaka bar. Mähirli ýardam söýer eje bar. Näme üçin oňuşmasynlar? Emma öýde mähirli ýardam söýer kaka bar. Öýkelek gamlanjaň eje bar. Kyllaşýa. Onda ikisem öýkelek. Has kyllaşýa. Onda biz näme etmeli? Ikisem kämil insan bolmaly. Durmuş gurmazdan öňçe Öňinçä şu mähirli ýardamsöýer bolsaň şony çykarmaly, eger tip dört bolsaň döredi duýgudaş, tip üç bolsaňda başarjaň umytly aýratynlyklaryňy orta çykarmaly. Oňuşmaz diýen A bilen B, bir bilen iki oňuşmaz diýip bilmeýäs, hemme kişi oňuşar. Kadaly derejesinde bolsa hemme kişi oňuşýar. Barmy başga soragyňyz? Tipler hiç zat bilýämka. Tipler hiç zat seni üýtgemeýär jigim. Ýagny bu tipler Ýani tebigi gelýä sen türkmen atalarymyz diýýära ýedisinde näme bolsa ýetmişinde şo alma agajynyň aşagyna armyt gaçmaz diýýä. Diýjek bolýanyň miza aç üýtgemeýä. Hiç haçan üýtgemeýä. Ýa şoňny mysal üçin indi sen mysal üçin diýseň ki men başarjaň umytly. Ýa sen kadaly derejesinde bolmaly ýa kadasyz dereje ýa gaty marym etmeli. Şöyle gitmeli. Indi biziň maksadymyz tipimizi üýtgedip bilmeýäs. Biz bu dünýä gelemizde

Ni zat üçin biz bu dünýä gelipdir? Ýöne hiç kim hiç kimiň üstüni näljigim, üýtgemeýär. Üýtgetjek bolmak gerek däl ony. Hä, mysal üçin, siz dogrudan hem tipçi bolup başarjagyň umytly bolsaňyz. Siz kadaly derejesinde alta gidip wepaly tertipli bolýar. Ganatyňyzam dört bolsa dörüji duýgudaş bolýaňyz. Hä, boldy ýetik şo. Indi biz näme diýýäs? Özüni bilen weli diýýäs. Indi tipki näme üçin gelipdir bu dünýä? Mähirli ýardamsöýer bolup, özgelere nusga bolmak üçin gelipdir. Çagalarymyz näme diýmeli? Hä, mähirli ýardamsöýer diýilýän şun ýaly bolunýan eken, o-da şon ýaly boljak bolar. Emma tipiki gidip, öýkelek gabanjaň bolsa, biziň çagalarymyz näme nusga almaly olardan? Tip işler başarjaň umytly bolup, nusgalyk bolsa, biziň çagalarymyz senden nusga almaly. Emma sen gidip, mysal üçin, hilegär, bahyl bolsaň, bu çagalara erbet nusga bolarsyň-da. Şonuň üçin ynsanyň asyl wezipesi, ynsan bu dünýä ýaşamak üçin gelmedi. Biziň iň esasy wezipämiz, Nusgalyk bolmaly. Dogry däl jigim? Nusgalyk bolmaly. Her kim yzyny goý. Gidip barýar jigim, ýani 50 ýyl soňra ştada e, köpimiz ýok bolup bileris ýani. Gidip barýar, geçip barýar. Ony näme etmeli bolýar? Men potensialym orta çykarmaly bolýar. Mysal üçin, tip 5 mysal üçin Türkmenistanda tip 5 bam diýdim, howwa jigim. Emma şu çagalar Kadasyz derejesinde tip ýedi ýaly keýpihon, bisabyr bolup, özüni hödürläp bilenoklar. Kän şu wagt tip bäşler. Tip bäşler gaty analitikdirler, gaty düşbüdirler. Ýa şu çagalaryň eýe çykmasak şu çagalarymyz boş ýany gidýär ýany. Indi biziň maksadymyz şu wagt, sen men senden üstün, sen menden pes diýme hukugymyz ýok. Oňa dilimizem barmaz. Hemmäňiz üstün. Haçan? Şo gara tarap çykandan soň. Indi serediň. Mähirli, ýardamsöýer tipiki üstünmi? Öýkelek gabanjaň tipiki üstünmi? Indi şu taýda üstünlik başlaýar ýöne. Ha, mysal üçin sen bir tipiki saňa gelip, sen menden üstün däl diýseň, onda birje haky bar, näme üçin üstün däl? Ol öýkelek gabanjaň, men mähirli ýardamsöýer. Diýýän bolsa, onda onda dogry. Emma o-da mähirli ýardamsöýer, men hem mähirli, ýöne meniň üstünligime hukugy ýok. Sebäbi näme üçin? Hemmesi bir gadyr. Ölçäp bolmaýar. Gadyrlar Ölçäp bolmaýar. Gadyrlar daşary çykanda güýje öwrülýändir. Içiňizde ýatan gadyr daşary çykanda güýje öwrülýär. Çünki. Ýagtylyk, tip dokuz, ganaty üçin arka usuldyr. Ganaty däl-de, biz muňa şeý diýýäs. Indi şu strelkalar bar-a. Dokuzyň, mysal üçin, kadasy derejesini Alta gidýär. Bu näme diýmek? Bu tip dokuzyň gaýgy-gam ýodasy diýýär. Ýagny gaýgy-gama duçar bolanda tip dokuz tip alty ýaly şübheçil, gaýgyçyl, was-wasy bolup başlaýar. Emma kadaly derejesinde arkaýlyk ýodasy diýýär. Buňa giden halatynda tip üç ýaly başarnykly, ýagny ýary ýolda iş goýmaýan, maksada okgunly bolup başlaýar. Ýöne ýöne ýene tip üç bolmaýar bu. Biz tip, mysal üçin bir tip bolup, Beýleki tipleriň has oňyn aýratynlyklaryny özümize alybilerismi? Hawa, alybilersiňiz, jigim. Näme etmeli şoň üçin, netijeli bolmak üçin? Hawa, indi serediň, şeýle bir zat bar, bu metod şuny aýdýar. Indi şu taýda şeýle bir zat bar. Adyň näme, jigim? Abdulmalik.

Şo bir san diýip şuny ýazsaň şuny kompýuter açarmy? Açmy. Edil şonuň ýaly ilki bilen adyň Sapargeldi. Ilki bilen şol tipiňi tapyp şonuň has aýratynlygyny orta çykarmaly. Ynjykmy sen? Ynjyk. Sen paýhasly, adalatly aýratynlygyňy orta çykarsaň, çykarsaň näme bolýar? Sen ýedä gidýäň. Ýagşy niýetli şadyýan bolup başlaýaň. Ýagşy niýetli şadyýandan soňra sen tip ýediň, arkaýlyk ýoduň, öňdengörüji synçy bolup başlaýaň. Ýöne, öňünçä adalatlylyk orta çykmaly. Onda hemmesini özüňe jemläp bilýäňmi diýdi? Hawa, ol gaty mertebelilik derejesinde, gaty ýokary derejede. Indi bir seret, kadaly dereje bar, ortaja dereje bar, kadasyz dereje bar. Kadaly derejesinde, mysal üçin, tip bir näme edýär? Paýhasly, adalatly bolýar. Ganatam iki bolsa mähirli ýardamsöýer bolýa. Arkaýlyk ödün ýagşy niýetli şadyýan bolup gezýä aglaba. Indi ortaça bolanda hem gaharlanýa, hem adalatly bolýa, hem öýkeleýä, hem ýardamsöýer, kädede şadyýan bolýa, kädede göwünçökgün bolup şeýdip ortada gezýä. Emma kadasyz tip bir tankytçyl, gaharjaň, öýkele, gabanjaň, göwünçökgün bolýa. Indi Şu ýelpewazyň içinde gezmeli sen. Emma sen birinji adalatly, paýhasly adalatly bolduň. Ondan soňra seň arkaýlyk ýodaň näçe? Ýedi. Ýediniň arkaýlyk ýodasy bäş. Bäşiň arkaýlyk ýodasy sekiz. Sekiziň arkaýlyk ýodasy iki. Ikiň arkaýlyk ýodasy dört. Dördüň arkaýlyk ýodasy bir. Sen aýlandyň, aýlandyň, aýlandyň, ýene öz ýeriňe geldiň. Bu näme diýmek? Mysal üçin, esasy şu baş mizaçdan ýola çykmaly. Şonuň üçin birinji Öz potensialyňy tapyp, şony orta çykarmaly. Taparsyň öň diýseň, hawa jigilerim, şu wagta çenli hemme kişi tipini tapdy. Ýutubda on sany sapagym bardy, onysyny yzygiderli diňläň, tipiňizi hökman tapaýmaly. Bir üýtgeşiklik kyn, kyn däl bu. Hemme kişi düşüner, sada dilde düşündirilýär. Başga?
Bir sany är-aýal bar-da. Bir sany är-aýal bar. Hawa. Aýaly aýtsa, Eý, näme etsemem ýaramokdyr şuňa diýýär, men düşünenok-da diýýär. Äri aýtsa, eý, näme etsem hem ýene men günäkär bolýan-da diýýär. Aha. Şolaryň tiplaryny näme etmeli?
Indi serediň, adyň näme jigim? Serdar.
Serdar jigim, ş-ş otur-a jigim. Serdar jigim, şeýle bir ýagdaý bar. Indi, mysal üçin, bir tipiki gelneje bar bolsa öýde, mysal berýändirin muny. Tipiki gelneje bar, Agamyzam tip bir bolsa. Agamyz işden gelip naharyny iýip başlaýar weli, onsoň gelije sorag soraýar. Nahar nähili bişipdir, süýji bolupdyr diýen. Tipik gelije hökman soragam bolmaly. O-da diýse kim, aý, esse näme diýer, şul adam meni söýenok diýer. Indi seret, tipkiniň naharyna at dakmaklyk ony söýmeýänligi manysyna gelýändir. Indi muny şun agamyz bilmeli-dä şony, meň ýanýoldaşym ikidir-ow. Bir zat diýsem eýýäm ynjyjakdyr diýip. Indi şo näme etjek weli? O agaň aýdýan zadam dogry, o gelejäň aýdýan zadam dogry. Ýöne hemme kişiňki dogry-da hakykysy näme bir-birimizi tanamaly. Tip bir mysal üçin ony halamaýanlygy üçin oň naharyna at dakanok. Şeýle bolmaly nahar diýýär. O-da näme diýýär, şu meň naharyma at dakýan bolsa diýýär, şu meni söýenok diýýär. Indi oň-da hökümi şony ýaly. Bir-birini tananok. Boldy başga iş zat ýok. Mysal üçin Ahmediň tip bäş çagasy bar bolsa bu Türkmenistanyň Bill Geýtsi bolýar. Emma bu näme diýýär? Erkek oglan meniň sporda gitmeli muny alyp gidip näme tabşyrýar? Sporda trening birini tabşyrýar, o da başlaýar. Ony şeýdip hem o sowap başlaýar. Sportdan hem sowaýar, ondan soň öz potensialyny çykaryp bilenok. Hem saçy tip 9 çagaňyz bar bolsa, sportla meşgullandyrarsyňyz. Ýöne tip 8-leriň Ahmet ýaly oglanlaryň ýanyndaky salona bermeliler. Näme üçin? Çekinýär. A hemme daýaw oglanlar ony. Emma tip dokuz nirede başarnykly bolýar? Ýüzmekde, ýeňil atletikada Türkmenistany derejä getiren şahsyýet. Indi trenerlerem bilmeli, ha, haýsy gelende aýtmaly. Mysal üçin, Ahmet tip bäş çagany getirip, Ine, trener, şu ýa diýýärler, mysal üçin, eti seňki, süňki meňki, şuny bir tapla diýýär-ä. Indi trenerem diýmeli, Ahmet aga diýmeli. Bu çaga tip dokuz, muny ýüzüme bersene diýmeli. Bu agam, bu tip bäş. Bu çagaň gaýrat etdi agam matematika, fizika şu taraplara berseň has gowy boljak. Özüň tennis zat, ýörişe zat çyka agyr atletika bolanok muňa diýmeli. Indi eje de bilse muny, kaka da bilse, mugallymam bildi. Indi mysal üçin tipik okuwçylar öňde oturanda mekdepde gowy sapak diňleýär. Tip 5 okuwçym arkada oturanda gowy sapak diňleýär. Indi mugallym näme diýär? Men adalatly diýär. Sen bu sapar öňe geç diýär. Sen hem arka geç diýär weli öňe geçen tip 5 de sapak diňlänok. Arka geçen tipkem sapak diňläne. Mugallymyň niýeti erbetmi? Ýok. Onda bu mizaçlaryny biz näme etmeli? Elimizi çagamy tutup mekdebe ertemizde mugallym şuň mizacyny bilýän bolmaly. Meň çagam ikidir. Meň çagam bäşdir. Mysal üçin tip bäş çagalaryň gözüniň içine seretmelilerdir. Halamaýar şony. Şeýle gürleşmeli. Adyň näme jigim? Birem garaşmaly. Umuman tip bäş çagalaryň giç gürreme ähtimallyklary bardyr. Indi biziň etmeli zadymyz näme? Tana trenerem tanamar, mugallymam tanamar, ene-ata-da tanamar. E şony tanandan soňra has gowy boljak. Başga soragyňyz barmy? Hajygym. Başga bir adam, başga bir tipini üýtgedip bilýän başga bir. Indi serediň, jigim, yani mümkin däl. Yani misal üçin diňe sen arkaýlyk ýoldasyny sen misal üçin diýeli kadaly derejesinde bir tip bolsaň, diýeli tip 5 bolsaň. Öňden gördi synçy bolarsyň, sen kadaly bolsaň. Onda sen näme edersiň, sekize gidip hem başdan ruhly, hem has gaýratly bolarsyň. Birem ganatyňam alty bolsa, wepaly tertipli bolarsyň. Ýani üýtgä, siz serediň. Miz açsaňyz üýtgedip bolmaýar. Şuny kabul ediň, miz aç üýtgänok. Bu dünýä iki bolup gelen bolsaň, sen iki. Haýsy gowy bilaň? Soragyň iň köp berlen soragyň hemmesi gowy. Biri sary gül, biri gyzyl gül, biri ak gül. Hemmesi biri-birinden tapawutly yslary bar. Şularyň hemmesi gadyrly. Haçan? Şo gara çykan halatynda. Gyzyl çykan halatynda hemmämiz bigadyr bolýar. Onda haýsy gowy, haýsy erbet diýen zat ýok jigim. Üýtgedip bolýarmy diýseňiz, kişilik aýratynlyklaryňy üýtgedip bilersiňiz. Ine, mysal üçin, şuny diýseňiz, men, mysal üçin, tip iki. Diýseň. Men gaty duýguçyl, öýkelek. Mysal üçin näme edýär? Tipkiler, mysal üçin, jaň edeňde tipkileriň telefonyny almasaň öýkeleýändir tipkiler. Şul adam menden gürle, emma bul adam ýygnakda otyr, ony gyzyklandyran ogşar. Indi diýmek, hä, men tipkidirin diýmeli. Çalt duýgy bilen karar berjek bolýan. Belki oň işi bardyr diýmeli. Ony şeýle-şo minuslaryna aýryp bilersiň. Başga? Ha berdiň. Yani e, käbir tiplerin stilka göre başka bir tipin erbet tarafına düşýär. Hawa. Şol mysal üçin bir e, dörde giden wagty ya da böyle ki şu erbet tarafta ne edip özüni alyp çykmaly yani edip halas edip çykmaly. Indi kadaly derejesinde bolýarsa biz parhynda bolmaly. Ine şeýle bir zat bar. Ine mysal üçin içiňizde tip 1 boldy. Tip 1 bar bolsa şuny diýär tip 1 Tip 1 ýalňyş göreňde diýär. Bak türkmen dilinde hata diýen söz bar, säwlik diýen söz bar, bir hem ýalňyş diýen söz bar. Diýip birleri şuny aýdýar. Bir ýerde hata gördüň, säwlik gördüň, görme diýýär. Görmän git. Ýalňyz şoňa jogap berjek bolýar. Şeýdip şuň üstünde işlemeli bolýaň jigim. Ýani bir günde bolanok bul iş. Sen bir günde bu ýagdaýa gelmediň. Indi men sen şeý diýseň, men ýaramaz taraplarym aýyrjak şu günden başlap diýseňiz, mysal üçin men tip birlere näme diýýän? Ýigrimi bir günläp ýalňyş göreňizde ýyman agzyňyzy açmaň geçip gidiň. Ýalňyş bar, hiç zat etmeň. Öýüňizde-de bolsa. Pytrap ýatam o zat diýmän. Ýigrimi bir gün. Tipka näme diýen? Mysal üçin ýok diýmäni öwrendi. Mysal üçin biri gelip jaň edip garzyna pul sordy, ýok diý. Näme bolýar? Içim bir hili ýaryn. Mysal üçin tipka işdäde gynançly bir ýagdaýda birini goýuň, tipka işdäden geçip barýan bolsa hökman öwrüläýmeli. Emma käbirimiz näme ederis? Hiç zat çodada gara daş baýraga geçip gideris. Emma tipki näme eder? Duruň, duruň, şuňa bir ýardam edeýin diýer. Näme üçin? Lezzet alýar şondan. Indi şony näme etmeli bolýar? Tipikä nämäni öwretmeli? Tipiki şu wagt köpiňiz tipiki bar bolsa içiňizde şeý diýýäňiz. Indi men ýardam etjekkä diýýändir. Näme üçin? Gadyryň bilenoklar diýýär. Jan jigim sen ýene ýardam etmeli, ýöne kime ýardam etmelidigini öwrenmeli. Şony öwretmeli çagalarymyza. Şonuň üçin tipiki çagajyklaryňyzy ýygy-ýygydan gujaklap duruň. Birem gürleşeňizde gözüniň içine seredip gürleşmeli. Eger tipiki bilen durmuş guran oglanlar, hökman bu gelinler gülle jaň edýändirler sizi. Köpden soraýan sözüm şudur, siz meni söýýäňmi? Ýok, sen başga birini söýýän bolaýma. Ýok, hiç zat ýok ortalykda. Näme etjek bolsa şu sözi duýmak isleýär sizden. Şonuň üçin tip iki ýan ýoldaşyňyz barsa, günde iki gezek, üç gezek jaň edip sms ýazyp, men seni söýýän, sensiz ýaşap bilmeýän diýiň. Uç ýaşawyn şu tip ikiler. Hajy. Indi serediň, adyňyz näme siziň? Mährimen. Mähri. Sen tipka gidýän, he? Hawa, iki men.
Adyňam gowda akytdylar, Mähri la. Indi serediň. Mähirli jigimiz şu soraga, Tip himiýa haýsy ugurlarda okasa has gowy diýýär, Kuwwat. Indi Kuwwat, şu sypatlardan ýola çyksaňyz, mähirli, pidägär, duýguly, güler ýüzli. Nirede işlese gowy bolar? Başlangyç klas mugallymy bolup bilermi? Gaty gowy bolar. Pediatr özüňiz bilýäňizmi şu sypatlar boýunça hereket ediberiň. Köpçülik bolmaly. Tipikini ýekelikde iş başarmaýaňyz. Köpçülik bolmaly. Tipika şeý diýseňiz. Ine 3 manat aýlyk. Köpçülik bar. Dogan bar. Gatnaşyk ýa doglan gün kompanýony gowy berdi diýseňiz. Bu taýda 7 manat aýlyk bar. Irden 9-dan agşam 6-a çenli ýöke özüň kabinetde işlemelisin. Tipika şuny saýlap alar. Sen hem üçin köpçülik bar. Köpçülik. Şeýle mähri. Indi sen hem ýan ýoldaşyň düşünje ölçegini ullanýanma saňa samsyk diýýä. O ýedi müň manat aýlyk dur, sen näme iş ýapýaň bärde diýýä. O öz penjiresinden seredýär. Hä, düşündim.
Şonuň üçin gowy psiholog bolarsyňyz. Köpçülik deý nirde ýer bar bolsa tipikiler gowy. Mysal üçin kadrlar bölüminiň bölüminde işläp biler. Ýolbaşçy bolup bilermi diýseň, howwa, ýöne ýolbaşçy bolanda kynçylyk çekýär. Näme üçin? Işden çykaryp bilenok. Näme? Duýgy bilen karar berýär. Näme diýär? Aýyň üçde ogurlyk etdi abi. Çykar da işden. Aý üç tane çagasy bar da. Awa. Belem ahir. Awa.
Şo şo onam şonda oň üçin birazjyk neme edip bilerler. Umuman tipki çagalaňyz Mähirli ya hemmesi gowy jigilerim. Bular 9 tam gowy. Türkmen diýýär 9 düzüw bolsun diýýär. Şu 9 düzüw bolsun şu bolmaly. Be, sorabam. Awa. Berjin. Seredim. Öz tipimi bilýän. Aha. Çagyň tipini bilýän. Awa. Ýöne şu çagyň Tipine görä hereket edýäňä, özüňi ýitirip ýadadyp barýasaň. Şu özüňi ýadatýanlygyň sebäbi näme üçin diýseňiz, sebäbi sen häzir gopy bileňok. Içiňdäki zat näme diýýär? Sen öz sen diýýär, beýle hereket etme diýýär. Şu gowy şu gowulyk, ýuwaş-ýuwaşdan birden bolmaýar. Mysal üçin, şu taň ýara bolan halatynda, ýara bolan halatynda doktora şu doktor saňa derman berip, şuny sür diýende sürýär, awaýar diýendirsiň. Doktor hem gowy saňa ötýär, gowy boljak bolýar. Indi şonuň üçin sen içiňi, mysal üçin, sen tip 8ler Ötünç soramak halamaýaňyz. Ötünç soraňyz içiňizden bir zat ýanýar siziň. Şo näme? O ýuwa düzeljek bolýaňyz. Gowulyň alamaty bu. 21 gün soňra, näçe gün soňra azaljakdyr bu. Mysal üçin tip 1 ýalňyş görende juda nagşaň. Geçiber, geçiber, geçiber, geçiber düzelýär şo. Sen ýani şeýdip içiňdäki ses ýatýar. Şu mahal näme etjek bolýaň? Sen özüň ýaly bolmany, olaryň ýaly boljak bolýaň weli, Içiňdäki o näme diýýär, jeren bolup ýörşüň näme diýýär. Sen şu wagt birine gidip ötünç sora köpçülikde. Iki günläp içiň awak gezer. Näme üçin? Sebäbi näme? Özüňçe ýok kiçelek ýok. Aslynda ötünç soramak ezizleriň alamaty, ejizleriň däl ýaly. Onda mähriban jiglerim hemmäňize okuw, maşgala, iş we sosial durmuşyň üstünlik arzuw edýän. Sag bolun.